Ee wichtege Punkt vun eis war momentan, dass een zum Beispill géif iwwer d'Substanze schwätzen, déi an der Produktioun gebraucht ginn. Also, dass een zum Beispill géif fir d'Produktioun vum Plastik, dat ass och en Thema, wat momentan op EU-Niveau diskutéiert gëtt, dass ee kuckt, dass een déi Substanze begrenzt, an dass een am Fong gesäit, wéi eng Substanze si net schiedlech fir de Mënsch, an dass een d'Produktioun zum Beispill vum Plastik op déi Substanze géif begrenzen. Dat ass de Principe de précaution, dee steet och am Fong an den EU-Traitéen, mee dee gëtt heiansdo, sinn et aner Prinzipien, déi dann Iwwerhang huelen, also déi deen am Fong dann op d'Säit drécken, dee Prinzip. An do hu mer eis dann och d'Fro gestallt, misst et an den EU-Traitéen am Fong méi eng Hierarchie ginn, dass een zum Beispill gesäit, dass déi Beräicher, déi direkt d'Wuelergeo vum Mënsch an eis Gesondheet betreffen, dass déi zum Beispill vläicht an der Hierarchie giffen iwwert anere Prinzipie stoen, déi vläicht éischter ekonomesch Prinzipie wieren. Dann war e weidere Punkt dee vun der Circular Economy, vun der Economie circulaire. Do ass ugeschwat ginn zum Beispill eng Initiativ, wou momentan zu Lëtzebuerg Computere recycléiert ginn. An dat ass zustane komm am Fong iwwer eng Konferenz, esou wéi mer se haut hunn, wou dann Experten zesummekommen aus deene verschiddene Secteuren. Do ass et schéin ze gesinn, datt een heiansdo fir esou eng Iddi ze lancéieren, net esou vill Mënsche braucht. Also den Här Turmes huet gesot, fir eng nei Initiativ ze lancéieren, geet et heiansdo duer, wann ee sechs bis aacht Prozent vun der Bevëlkerung zesummebréngt, fir eng Idee do och ze promouvéieren. Sechs Prozent vun de Leit, wa mer déi zesummebréngen, kënne mer eppes Neies initiéieren. Dat gëtt Hoffnung. An deem Beräich vun der Économie circulaire gouf e ganzt interessant Beispill genannt vun enger App, déi, wou ee sech aschreift, an wou een dann owes e Message kritt, wou een dann a verschiddene Bäckereien oder a Supermarchéen kann een dann e Package kafe vu Saachen, déi eben nach net verkaf gi sinn, an dee Package kritt een dann zu engem reduzéierte Präis. An dat sinn esou Initiativen, déi nach vill méi, wéi mir fonnt hunn am Workshop, déi nach vill méi mussen ugereegt ginn an esou Start-upen, esou kreativ Initiativen, wäerten et wahrscheinlech an Zukunft ganz vill méi ginn, an dat ass natierlech och fir eis Economie op eng ganz wäertvoll Aart a Weis unzereegen, sinn déi ganz erwënscht. Am Workshop do gouf et e grousse Konsens, an dat ass den Back to the roots. Mir brauchen erëm méi Bewosstsinn dodriwwer, dass mer och Saache consomméieren, déi vläit éischter lokal sinn, oder déi mat der Saison zesummenhänken. Et geet drëms fir d'Leit unzespriechen an een ee flott Beispill wat och elo zu Lëtzebuerg start ass d'Ecole du goût, also eng Schoul wou mir, et ass net wierklech eng Schoul, et ass éischter esou e Workshop géif ech soen, wou d'Leit erëm kënnen e bësselchen erfueren wat wierklech an eisem Iessen dran ass a wou mer eis net nëmmen zum Beispill op dat verloossen wat op der Etikett steet. mee wou mer selwer versichen ze schmaachen, och wann eppes schonn ofgelaf ass, vläicht ass et nach guer net ofgelaf, oder wou mer einfach méi Bewosstsinn dofir kréien, wat mer am Fong zou eis huelen. Dat ass déi Ecole du goût an do hoffen ech, dass mer och all kënnen matmaachen an deem Projet.